Uff, yaa abbaa kabbadaa kiyya kaan taane homaa waa takka. Mee abbaa kabbadaa sun jetteetuma callistee hin taa'in. Mee gaduma bahiiti riskii nuu babarbaadi olii gad deddeemitoon mana keessa teessee riskiin manatti namaan dhuftu. Yaa abbaa kabbadaa kinoo akka argitutti anirree kinoo olii gad jejjedhee homaa wanna takka argachuutti hin jiru mana namaa oduun olii gad deemuu laal kinoo harki kinoo abiddi akkatti na gubate na argutti jirta. Aniin tun ilmoo dubartiiti guyyaa ramadaanaatiin odoon olii gad deemu abidduu harka kiyyaa na gubee na fixeeti. Mee kayituun rabbiin waliin Ah, wayyaa ana kabbataa tiyaa dhuga baan taati. Wayyaa ana kabbata, way ana kabbata. Dhadhagay. Ambar laal barana ati badaa simu waata kan jirani. Wanni wanni tufurru waata kan jirani maanta. Abbaa kabbadaa namni gadi bahee waa barbaadu malee eessumaa dhufti moo miilaan deemtee namaa dhufti waan jettu tun.
Yaa haadha kabbataa tiyyaa bar. Bar dubbiin waa akkaati yaadda kanaa miti anis bara du'aayee godhachumatti hin jira. Yoo du'aan didu riskii manaa naaf fiduu baatte dhugumatti anaadha abbaa abbaa kabbataatii miti. Ee dhugaa. Deemeetiin bar gaa ollaan qabnaa bar ollaan keenya kun bar bar bar tujjaaree naan bara ajaa. Hayyee dhugi gaa yeroon qabu beektaa guyyuma tokkichaan si bira taa'e kanaa hoome. dhudhugita. Guyyuma tokkichaan si bira dhufa kana hoo garte suma wajjin bashannaneetiin deemaa. Dhugi gaasaa barraan guyyaa gartee ammoo isaa akkamiin ta'a afaan kiyyaa sin beektuuti. Haadha mana kiyyaa taan dhiiseetiin isii tana haree fuudhee ooludha.

Hello. Hin buune isa. Hawanumaan jarjaraanis. Hello. Haa tolasaa. Akkami nagaa? Meeshaan galtee jirti? Hin galle. Meeshaa waa hunda xumureetiin jiraa bara. Kontiinarri ammaan tana ni dhufa. Kontiinara sadii dhufa. Dafaati buusaati meeshaa iidaaf waan qophaa'u uffataa fi hundi keessa jira. Meeshaan elektirooniksiinis ni jira. Hayi isin yoo kanan dalayne maali hojiin teessan? An bar an abbaan qabeenyaa kun bar hayi. An abbaan qabeenyaa bar haadha mana kiyyaa dhiiseetiin olii gad deddeemee isinii jecha hojjechaa jira. Hahaa taphachuu jirtan jechuudha. Tapha jirtan jechuu akkana taanaan. Haa. Tolosaa. Gartee namni dalagatee maallaqaan taphata. Horii namatti hin taphatu. Dafaatii meeshaa buusaatii. Gizeen kaampaanii dhufe

Akkamittiin galchaaf naafisii jidduu namni tokko jiraachuu qaba. Akkana taanaan bilbilee nama qacarachuun qaba nama naafisii waliin nu galchu. Duraan mucayyoo bareedduu jira jee gisee hiriyyaan kiyya na fuusisu biyya guddatte kana keessatti mee na gargaartii jeetiin karaa finfinnee kana gaa jiruun jajjabduudha namni si cinaa jiraachuu qaba jeetiin isii tana fuudhe.

Oduun na bokokse seete nyaatan na bokokse seete yaa abbaa kabbadaa kiyya oduu kee kanatu na bokokse bar silaa odoo yaanni nama bokoksee bareedaa Sayyaroo si'atii kun oduu. ramadaana istoo furlaateetii wallee nuu barna jira hanqateen si'a. Mee waa hundaafuu keeruma ramadaanni riskii qabdiiti. Ee. Ollaa jettu Ee. kanarree rabbiin galaa nu laaffiseeti harka laafee waa nutti kennaati. Mee ka'ii gadi ba'i mana Ati manaa gadi ba'uutti hin jirtu manuma keessa ciista namni yoo gadi ba'ee karaarra deddeeme riskiin irree nama faana dhufa. Ayyee, Ati ayyee. manuma keessa ciisteetuma kinoo masbaatan olii gadi oof. Mee abbaa Masbaa, kabbada masbaa. kiyyaan baranaa tana inumatti dhiisiis hin jedhu. Ayyee. Ramadaanni baranaa waa hedduu of harkaa qabdi. Waan akka Dubarrees. dhukkuba maarree jedhanii kana Koroona kajaa kana laa.
Ee Kun nuti miskiinitti nu fubar. mee kanaafuu waa baay'ee harkaa qaba rabbummaan achi ishii nurraa Hundaa dhufa laatu jaala gartee ilaalga.

Meeshaa san keessa waa bituu ni malti. Lakki abbaa kabbadaa maallaqa sitti kenne san irree akka inni itti fidini. Hmm. Ni Achuma bitaa. raashin maalluu fidii maallaqa sumunii asir saantimii akka nutti fidini. Achuma raashina waan daakuurree maarree maarree zayitarree itti immoo bibbitiiti. Nuu fidi malee maallaqa nuuf hin fidin kuree laa nutti Maallaqaan fidee nuti daamu dhufta. adiis haasa raashinaa suutaa atii bitaatii wajji binna. Amma na dhagahi. Deemeetiin bira dhagee gaa. Nuu gaafadhee deebi'a gaane eegi gaati si mana keessatti deebitu mana kanallee tottolchitu gaa'ii. Mee daddafiituma kottu hanga ati dhuftu tasuman taati rabbiin kadhadha akka rabbiin garaa sii laaffisee sii geessa. Ah, kana Waa waan- warri abbaa qabeenyaa kun garaan isaanii jabaadha jedhanii. Ciisisu kun mudhiin hakuutii mee gadumaan firraa baa'uu yaa'u. Ee mee deemi rabbi si Ayyee haa beeka. Ah. Ayyaa rabbii kiyyaa. Ramadaanni baranaa gudiiduma baay'ee qaba maaluma maaluma yaa rabbii kiyya maaluma nutti fiddeeti. Tsoomana dandeenya moo waa'uma dhukkuba kanaa dandeenya yaa rabbi namticha san garaa nuu laaffisitoon. Arrumarree afxara laal nagaan ega guyyaa tsoomni seeneeti guyyaa takkitti afxara nagahumaa nu faxarree hin beeknu guyyuu bishaanuma gigichi bishaanuma gigichi waa takka garaan keenyaa waan ittiin jiidhu dhabe boo.

Awoo miiraan na badee amma jiraa yeroo takka malee isaa sanatti hin kaa'u. Eh? Awoo takka naa kan deenya yaa warbumaatu rabbumaa si baasa takka. Tu waan an taatu ijaartii isaati malee. Atumma ta'uu hin tooyyee. Eh? Awoo maal jettee awoo?

Miskiina wayiiti. Nama qabeenya qabu moo nama akkami? Lakki nama miskiina wayiiti waa akka si gaafachuuti na fakkaate.
Eeyseera ree? An akkana jira achi taa'i jedheeni. Yoo maal barbaadde jettee gaafattee ati? Gaafadhe isa dubbisuu barbaada saahiba kiyya naan jedhe. Saahiba?
Ee. Yeroo sammuun tiyya boqonnaa na feetu kanatti namaa si barbaada jettee natti ol fidda?

Eh? Na arrabsuu dhufte yoo ati. Yaa ilma Ana hojii.
jaadha. Eh? Ana jaadha. Yaa ilma hojii barsumaan faarsu jira bara. Faaruudha taajiraa jaa jechuun. Yaa ilma hojii dhiifama ayyee. Dhiifama bara dheebuun ajjabte bishaan hin jiru mana kana. Bishaan hin jiru moo dhuguu kun bishaan moo maali? Amaara tartiiban qabdanii yaa boo. Gaafa dalagadhaa isin. Boola fahaayi. Ilma kiyya ah.

Amma jabbarti. Haajaan tee maal idda fi himadhu boo nuti haasawaa biraa Tokkichaa kan arabaan ijaartii fi keessaati. Yaa ilmoo yoo waan. Waldaa tanarraa qabda ammoo ayyuuni seet na seet ammoo maali boo ifiifis duudaa dha mana kiyyaatiif hin keessa fayyadu. Kan isiifin keessaa.
Dalagadhu qaaboo ati humna guddoo tana qabdaati. Yaa ilmoo hin dulloome baramta torree barmuddi tunu ta'u dhukkubdi. Dalagaa laaftuu miira araariiti amma waanumaan hin gartee borutti fufu. Ah, alhamdulillah rab. Yaa ilma kiyya bar in qabbanee naan mara sooma galgala bishaan furreen siin jedhe. Haati mana kiyyaa amma deemuun ajjeefte mana keessatti. Mee yaa ilma kiyya dubbii tanarraa. Mee woomaa gartee boorti fura qofan akkan yaa'u. Ijoolleen eela beeraa dhumte yaa'u mucaa tokkoon Na qaba. dhageessa. Hmm.
An silaarra si kannees soommansiisuun hin dandeenye. Amma ogiseen gartee- Rabbisitti haa kannu yoo nakkan.
Akka keetii kana laalu nin aaraa waan.
Ka'ii been irraa. Been siin jee. Gaafaan an akkasii hammaalee dalagaddu san tuffattanii na laaltanii arra gisee waa harkadde waan sommanaa. Ka'ii ka'ii ka'ii baas. Aboo gabbaa soqattu gurbaa kana. Yaa yaa muduba.
Kaayi meeshaa.
Irraa fuudhi meeshaa dhaa kaasi an nama kana. Haala marga jaalin geessu.

Haay, hin laffa'in. Deebitee ma- maallaqa alagga taruuf.
Abbaa kabbadaa abbaan kabbadaa amma akkatti ture. Godhi kaa wayiifuu ture waa argateetuma akkuman jedheenitti raashinuma bibbituu deebinatti fakkaate. Malee wayii fakkaatti hin turre kaa odoo dhabee raate hoggasuma kaatee dhufa amma waa argannaanuma waan faxuuraan qopheeffannu bibbituudhuma achi ol deeme natti fakkaate gara gulliitii malee Yeroo dhuman fayyu ka makkattu ture sa. Yaa rabbii kiyya waan keerii na dhageechisi tsoomana tanaa waliin na rifachiisin. Salaamu alaikum.
Waalaikum Yaa salaam.
haadha kabbataa kiyya.
Maal abbaa kabbadaa yaa rabbii kiyya waan keerii na dhageechiseti maal fiddee dhufte maal Yaa haadha kabbataa kiyya.

Sirriitti tsoomana keenya tsoomne lamuu kinoo anis taanaan sirree taanaan rabbii keenya mararu jechan taanee haasofne abbaa kabbadaa kiyya. Namtichummaan ollaa keenyaa kun misgiinaa bara. Eeyyama. Mee maaluma dalaga siin jedhe mee kumaa si qatare. Miira ta'e kaasa.
Meeqaa si qaxiree maal haasuu taati? Dhukkana rakka dhukkana kaasee hoo? Maal qaxaraa maal haasuu taati? Maal dhukkee sirraa kaasee na bira Ol na hojjetu siin jedhe.
naqeeti?

Gaafana sila hammaaradhee dalagadhee tujjaare san maal nu wajjin dalagatin naa jeeti. Homaa waan akka gurina dhagahuutti hin jirtu abbaa kabbadaa kiyya amma mee natti himi mee maal sin jedhe dubbii ki natti himi homaa waan akka hin dhageenye. Haadha kabbadaa kiyya amma booda deemeetiin nu hammaalee nu dalagaan siin jiru maal yaadin. Homaa sitti hin kennine homaa sitti hin kennine. Maal akkana jetteeti?
Asiiraan. Yaa dhugaa nama du'e ani maal abbaa kabbadaa. Waan immoo hundumaa irraa dhisi. Hundaa rabbi ta- harkaa qaba. Iyyeechis dureechis rabbuma tokkicha. Rabbuma tokkicha argaa Eh, qabaatiin uumaa yaadni. hundaa tan duroochis rabbi tan iyyeechis rabbi. Ah. Har'a booda yaa abbaa kabbadaa namatti hin abdannu oo rabbi tokkichaa malee Ah. inni nuuf kenna Ah. obsi waan hundumaa obsaa Amma nyaata deemeetiin hin goromsaa. dhageenye.
Amma dhageenye siin jee. Deemeetiin borurraa kaasee mikiinaan taatus hammaalaan taatus Waan fedhenu waan fedhenu waan isa fedhenu waan taane nuu dalagee nutu jaamsaan sin joomaa yaadin. Ee dafqa keenya kara goone laal. Ee. Rabbii waliin yaa rabbi takka lama nuuf godhii. Ati Laal immoo? abbaa kabbadaa kiyya waa sitti mu takka hin qabu. Qabeenya argachuun dura waan takka kadhadhu rabbii kee. Ee. Ishiin maal ishiinii naan jedhe. Maali siin mee yaa'u ah mee Laphee namaaf naatu naaf kennii. Guyyaan tujjaaroome anirree akka isaa kana nama badaa akkan hin taane akkan hiyyeechaaf na'u guyyaa har'aa tana dagadhee akkan namatti hin gifne laphee namaaf naatu naaf kenni yaa rabbii kiyyaa jedhe Dhugaa miti qabeenyaan dura tana kadhadhu Ah, dhugaa. maal sitti fakkaate namni gizee har'aa guyyaa irra jiru tana hin dagata guyyaa waa argate Naam naam naam dubbii haqa.
Kanaafuu tana dagachuu hin qabnu. Naam. Keeruma rabbi tarqaa qabaa. Inni inuma kennasi. Qabeenyaaf fixeessa ganamaati. Na'am dubbii haqaa na'am na'am. Kanaafuu yaa abbaa kabbadaa kiyya dalaganneef itti dhufna homaa waa takka hin cinqamin rabbi tarkaa qaba waan hundumaa'u du'aa uumatee nyaatti fuufna mee ofirraa dhiisi yaa Yaa Rabbi rizqii aafii harree nuuf kennati yaa Rabbi. Fayyaalee nu haqan. Aamiin.